A hmasa in hi video zohtu nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Zaangfah in subscribe kha na hmeh rih lo si ahcun rak ka hmehpiak ve dingin kan sawm hmasa. Le mi tampi nih kan theih cia si ko hmanhsehlaw nai ci kuar hrawnghrang ah Smartphone a van tawng vemi le phone an ei tharmi caah hi video hi a si lai. Le mi cheukhat nih request nan tuah caah hi video nih hin an bawmh ṭhan lai ti zong ka zumh fawn. Le tutan video kan zoh dingmi cu zeitindah kan smartphone kan Android phone hin ni le khua caan, ruahsur caan, thaizing nikhua ṭha la maw, tu zarh chungah ruahsur kho ding dirhmun a dir maw timi kha theih khawhnak application hrang ai ngaimi um i eq.com eqader.com timi si lai i mah cu zeitluk kan hman lai timi si le a hmasa bik internet na ngeih hau. Internet kan ngeih si ahcun Chrome ah kan lut lai. Internet na on ta lai i wifi na hman si wifi na on lai, na phone line na hman si na phone line na on lai. Le mah cu dih tikah na on thlu tikah hi ka Chrome ai timi hin kan lut lai. Le ka hin lut kan hmet. Le ka rak luh cang caah khan aw si. Kha khan. Kan ṭial dingmi cu ti hnawng chuak lai i ka hin ka chungah hin kan ṭial lai. EQ.com EQ-Adder.com timi kha a ṭial ningcang cu tin si lai ka van ṭial lai. EQ Hi a van lang cang. Kan ṭial thlu hlan ah khan kokul nih khan a rak theih ko caah khan a van lang cang. Tucu. Le kokul nih theih ko caah khan a van lang i hika hi si hi. Le hika hi na hmeh lai. Hnek. Tlawmpalte line nih a ṭhu kho deuh vak lo le lungsau tein rak hngak kho deuh. Aw kha, ti bantuk hin na phone hmai cu hong lang lai. Hong lang lai i, hi Ecuador ai ti. Le kha ah khan na umnak khua kha, atu na umnak khua kha theih na duhmi si ko lai caah khan ka hin na umnak khua kha a min kha na ṭial lai hmaan ding tein hi chungah hin na khua min na ṭial lai i le Kha tuah kan kan ṭial lai. Kaa na hmeh lai. I tahchunhnak ah mm, Hakha, Hakha kan ṭial lai. Hakha. Hakha na ṭial thlu, na ṭial thlu tikah Searchnak kha a hawlnak kha na hmeh ko cang lai. Hakha zongah khan uh, ramdang ramdang ah Hakha min bantuk a pumi kan rak um ve lai caah khan Hakha, Chin, Myanmar timi theng kha nai thim lai hi. Hi zong hi Hakha si ko nain hi cu kan, kan Laitlang si lo. Hi zong hi Hakha si ko nain kan Laitlang si lo ramdang Hakha a rak um ve. Le atu in a hmeh dingmi cu hi Hakha, Chin, Myanmar timi khi na hmeh lai mah khi. Le hi na hmeh lai i Hakha, Chin, MM timi hi Myanmar ti si ko caah khan na hmeh lai. Tlawmpal hngak. Ok a ngah cang le khati khan atu ah Hakha dirhmun cu hitihin si hi ka hin a van langhter ko hi a kih lei twenty six hi ha hika hin hi nikhua ṭha nikhua ṭhat bu in tlawmpal te cu minmei um an ti ko la cu. Cun a tang ahhin mostly sunny ai ti rih hihi keimah nak cun an theih deuh ko lai caah khan. Tikhan haktu Hakha in atu ahhin nazi pathum le middle hlei sarih PM a si. Tu hi Hakha dirhmun si. Atu Khaoar ah hin lehkha tikhan si i asile zan deuh teh zan nazi paruk teh pasarih teh zeitin pariat teh a sur kho la maw ti kha zoh kan duh si ahcun a tang ah hin kan zuang lai. Kan zuang lai hi tihin kan zuang lai. Kan zuang lai. Hi. Hihi tuchun dirhmun, tuchun dirhmun kha si ka hi tu Hakha dirhmun a kih le lum maw ni a lan ni a tlan le tlan lo ti pawl kha tuchun dirhmun si cun tuzan um khati khan si khakha dih rih lo hihi Thaizing ee thaizing um tu ding cang kha si. Ka hmeh sual. Le khati khan na tum than lai i tihin kha nazi cha van lang cang lai. Hmm. Ti khan nan mah te in nan theih thiam ko cang lai hi nazi a ṭial dih ko cang sa khan. Ha ti khan. Ti khan na tum lai i hi ka hin Hika hin hihi biapi ngaingai. Biapi ngaingai. Na hmeh hlan ah hi hika hi a nazi ṭem in zeitindah nikhua ṭhat ning le ṭhat lo ding ning cun hihi zarh khat chung Maw Daily, a tangcem hi mon, thlakhat chung nikhua ka hin piah lai. Le ti khan na duhmi kha ana zin seh ka zoh, a nin seh ka zoh, a thlain seh ka zoh ti si ahcun khiti khin na hmeh ko hna lai. Tahchunhnak ah Daily ka van zoh hnga. A laita hi tuzarh chung kan na hmeh lai. Hmm kha han van lang duah mah ko lai tuzarh chung hi nikhat ni a ni khodir hmun kha hi si le A tuahpiah ning ahhin cun Hakha hi Hakha hi Ningani a khin sur men lai. Ruahsurnak chance fifty-five tinak a piah le ruah a sur lai ding si ahcun hitihin khi Aw, khika chungte khi ruah a tlami tete, a pawl tete an ṭial ko khih. Le chum tam nawn zamlai, chumcha tam nawn zamlai kan ti si ahcun khi nika te le chum te an ṭial ko khih. Le khati khan zarhkhat chung Hakha i nikhua cutin a piah dih hi kha. Sullam a sul lonak belte in kan theih dingmi cu mah hihi 100% bakin a dik bak la tinak si lo. Na belte in zeimawzat cu a hmaan. Keimah nih uh, ka hman ve tawn ca hin a zeimawzat cu a hmaan ko timi kha ka theih. Le na umnak thengte sur law hmanh ah na umnak in kilometer pahnih pathum na a hlatnak zong kha a sur khomi si. Cucaah cun a hmaan bak loh timi kha na hman hlan ahcun na thei theng lai lo. Na hman tam deuh hnuah khin na hngalh te lai. Kei ka ruah ning ahcun hihi a hmaan ko, ka hman tam cemmi si ko timi kha. Tutan video ah Kan langhtermi cu si. Lunglawmhnak tampi ka ngei.